Arwaki kendo kawuono e chenro. Uh, kawuono adwaro wuoyo kuomi kuom chik maduong' moloyo chike duto te. Uh, wadwaro ng'iyo Gik adek mowinjore watim. Gik adek mowinjore watim. Chik maduong' moloyo moloyo chike duto te. Uh, wasomo rapar mar chik uh, ang'wen Rapar mar chik auchiel matin ang'wen wes ang'wen nyaka bich. Muma wacho kama, winjuru un jo-Israel, Ruoth Nyasaye e Nyasachwa, en e Ruoth Nyasaye kendo en kende e Nyasaye. Heruru Ruoth Nyasaye ma Nyasachu gi chunyu duto kendo gi parou duto kendo gi tekou duto. Mano e wach madwaro ni wawachie e wach Nyasaye ma kawuono. Nitie kanyo kisomo wes achiel, nitie gik adek man kanyo kisomo e Kiingereza. Nitie gimiluongo ni commandments, nitie gik miluongo ni judgments, to nitie gigo ma bende e, gik miluongo ni, ni judgments to nitie kendo covenants kata commandments commandments uh, judgments to kod, eh, to, to kod rules kata laws chike joluo muma mar dholuo wacho ni chik ha? commandments gin ang'o God's commandments gin ang'o kata chike Jehova Nyasaye gin ang'o gin gigo ma Jehova Nyasaye oyudo winjruok kodo kuom dhano ni wawinjore kamae to gimoriwowa en Nyaka iluw chikegi. E singruok mwabedogo gi Nyasaye, nitie chike ma nyaka bed ni warito, gin chike Nyasaye. Gin commandments ma Nyasaye omiyowa e winjruok ma wan kodo kode. Mar ariyo we have gik miluongo ni buche Jehova Nyasaye kata judgments meke. Magi gin gik mane ondik muma wacho ni nondikgi e kidi kendo nene gin gigo ma ondik e kite e kidi motegno gin gik ma onge gima inyalo timo kuomgi to gin gigo ma Nyasaye nyisogo ni en kod ratiro he has a right to let you follow his law he has a right to demand ni iluw chikene. Ang'e ni nyalo wacho ni Jehova Nyasaye wachna natim kama, kwani en ng'a? Okelo buchene, okelo judgments meke, to judgments go in ema nochweyi, ngimani ni kuome. There is nothing you can do. Magi gin gigo ma nyaka itim nikech Mano e kaka chikne chal nikech e kaka buchene chal. Ka ok itimo kamano, to in ema iwang', in ema ilal, in ema tho biro tieki, in ema ngimani biro rumo. Nikech Jehova Nyasaye oparo oparo gik mabeyo kuomwa kendo en kod gik mabeyo moketo e ngimawa Gima chunowa en nyaka waluw buchene, nyaka warit chikene, nyaka wabed ni waluwe e kinde ka kinde. Ere ber ma Muma wachona mwayudo kuom luwo chike Nyasaye? Mokwongo, ber mokwongo osiepna mibiro luwo chike Nyasaye, ber mokwongo en ni kirito chike, kirito chike Nyasaye ibiro bet gi ngima maber e piny e piny kae. Owacho ni waritur chikene mondo ngimawa obed maber kendo ngimawa obed wadag aming'a e pinyni. There is relation ka ok in ng'ama rito chike Nyasaye, probability ni nyalo tho apoya ok en gima tek nikech Jehova Nyasaye oketo chikene. Kiwacho ni dwaro kwalo, ibro chwadi gumagina chikego kaka nyasaye relationship nitie chike luor wuor gi luor wuoru kod minu kok itimo kamano kik iterri kik ikwal kik inek ibiro negi gin chike moketo kik ibed jamriambo, kik isungri. Mago gin chike moketo. Ka ok itimo kamano, to ngima ma e pinyni biro bedo ni matek kendo ngima ma e pinyni ok bi bedo ni mayot. Mane ok idwaro ni dag aming'a, rit chike Nyasaye. Mar ariyo, ka wadak e, wabro bet aming'a e pinyni to wabro bedo jomonya. eh? we shall multiply we shall grow wabro bedo jogo ma multiply to a grow mwandu wabro medore nyasaye biro rito jowa wabro puonjo nyithiwa kendo wabro puonjogi kinde ka kinde gibiro bedo jogo marito chike nyasaye jehova nyasaye biro gwedhogi kamoro amora ma gidhiye ka gidhi loka ka gidhi kamoro amora ka gidhi amerika ka gidhi nikech girito chike nyasaye ok gibi bet e, e chike mek anjawo Mano emomiyo Jehova Nyasaye wacho ni wapuonj nyithiwa, wapuonj nyithindwa mondo waher Jehova Nyasaye, mondo giluor Jehova Nyasaye, kendo wapuonjgi e kinde ka kinde. Waher Ruoth Nyasachwa gi chunywa duto, gi parowa duto, kendo gi tekowa duto. Nikech ka wahero Nyasaye kamano, Jehova Nyasaye biro miyo wadak aming'a e piny, Jehova Nyasaye biro miyo wanya, Jehova Nyasaye biro miyo Uh, gikewa Nyasaye orito nikech waluwo chikene. To kendo obiro bedo noherowa mana kaka nyathi maber marito chike wuon-gi, Jehova Nyasaye wuon-gi ohero. To kamano bende ka warito chike Nyasaye, Jehova Nyasaye ok bi pando gigo, ok obi tamore miyowa gigo mabeyo. Nyasaye mondo ogwedhu. Erokamano.